א גוטן טאג חשובע טייערע צוהערער. די אלטע רבי אין תניא פרק ל ב רעדט ארום וועגן די מצוה פון אהבת ישראל, און ער זאגט דארטן אז אהבת ישראל דארף זיין אפילו צו א איד וואס איז ווייט פון תורה און מצוות. און אמאל איז דאס זייער שווער צו פארשטיין, ווי אזוי קען איך ליב האבן א איד וואס פירט זיך נישט בדרך התורה? מאכט זיך אמאל א טאטע און מאמע וואס נאטירליך האבן זיי א געוואלדיגע ליבשאפט צו זייער קינד, די קינד וואקסט אויף און גייט נעבעך נישט בדרך התורה, גייט נישט בדרך הישר, און טאטע און מאמע פרעגן זיך, ווי אזוי קען איך ליב האבן אט דעם קינד? און די וואכדיגע פרשה, פרשת תולדות, פארציילט אונז די תורה אז צו יצחק איז געבוירן געווארן א צווילינג, ס'איז געבוירן געווארן יעקב דער צדיק, איש תם יושר ואולם, א תמימות'דיגע איד, א מענטש וואס איז געזעצן אין אהלה של תורה, אבער צוזאמען מיט אים איז אויך געבוירן געווארן עשיו וואס איז געווען א יודעי עצי עד איש שדה האט זיך געוואלגערט אין די פעלד, געהארגעט, געטון כל דבר אסור. זאגט די תורה ויאהב יצחק את עשיו כציד בפיו, יצחק האט ליב געהאט זיין זון עשיו. ורבקה אוהבת את יעקב. בפשטות קען מען זאגן אזוי ווי די פסוק זאגט, ויאהב יצחק את עשיו כי ציית בפיו, ער האט אים געגעבן צו עסן, האט ער אים ליב געהאט. אבער פארשטייט זיך אליינס אז חס ושלום צו זאגן אזוי אויף דעם יצחק אבינו וואס איז געווען א מרכבה לשכינה, אז פארוואס זאל ער ליב האבן זיין זון ווייל ער געבט אים צו עסן, ער איז געווארן פארבלענדעט פונעם סך גוטע מעשים וואס זיין זון יצחק וואס זיין זון עשו האט געטון, ס'קען דאך נישט זיין! ס'מוז זיין אז ס'איז דא עפעס מער פון דעם פארוואס יצחק האט ליב געהאט דעם עשו. לאמיר זיך א מינוט אפשטעלן און טראכטן וועגן דעם מעשה. מיר טרעפן אז עשיו, זאגט די גמרא, האט א דין פון א ישראל, ישראל מימר, אבער ער האט א דין פון א איד, אנדערש ווי ישמעאל וואס האט א דין ווי א גוי. פארוואס? ווייל ער איז די זון פון יצחק, ממילא האט ער שוין די דין פון א ישראל, אבער דאס דארף מען פארשטיין. וואס איז פשט פון דעם? נאך א אינטערעסאנטע זאך וואס מען טרעפט ביי עשיו, ווי ליגט עשיו באגראבן? שטייט אויף דעם אז די קאפ פון עשיו ליגט ביי די שויס פון יצחק, וואס דאס דארף מען פארשטיין, די גמרא זאגט אז מען באגראבט נישט א רשע לעבן א צדיק. עד כדי כך אז מען טרעפט, די גמרא פארציילט, אז מען האט אמאל באגראבן א רשע לעבן א צדיק, און ס'האט נישט געטויגט, און דער אייבערשטער האט געדארפט טון א נס, וואסערע נס? די נס פון תחיית המתים, וואס תחיית המתים איז אזא מורא'דיגע זאך וואס ס'שטייט אז ס'איז נישט איבערגעגעבן געווארן, די שליסל צו תחיית המתים איז נישט איבערגעגעבן געווארן צו א שליח, האט דער אייבערשטער געמאכט אז עס איז געווארן תחיית המתים אז דער צדיק זאל נישט ליגן לעבן די רשע. און דא? ווי ליגט עשיו'ס קאפ? באגראבן לעבן יצחק? וואס איז פשט פון דעם? בכלל. דארף מען פארשטיין אויכעט וואס איז פשט אז די גאנצע פרשה זעהט מען ווי ס'דרייט זיך ארום דאס אז יצחק האט געוואלט בענטשן עשיו. ער האט גאנץ גוט געוואוסט ווער יעקב איז און ווער עשיו איז, און מיט דעם אלעם האט ער גערופן עשיו און געזאגט ברענג מיך צו עסן און איך וויל דיך בענטשן פאר איך וועל שטארבן. וואס איז פשט פון די ברכות וואס יצחק האט געוואלט געבן און דווקא פאר עשיו. נאר כדי דאס צו פארשטיין דארף מען זיך א מינוט אפשטעלן און זיך אריינטראכטן אין די עבודת השם פון יצחק. מיר ווייסן אברהם אבינו וואס איז געווען דער איש החסד. אברהם וואס האט ער געטון? ער האט משפיע געווען פאר די גאנצע וועלט. סיי ער האט משפיע געווען בגשמיות, ער האט געגעבן צו עסן פאר מענטשן, און געמאכט והיית עיישה ובבית שובע, און סיי אז ער האט משפיע געווען פאר מענטשן ידיעה און הכרה אין די אייבערשטער, ויקרא שם בשם השם קאי לעולם אל תקרא ויקרא אלא ויקרי, ער האט געמאכט אז אנדערע זאלן אויכעט רופן בשם השם, אנדערע זאלן אויכעט וויסן וועגן דעם אייבערשטן. יצחק, וואס איז געווען זיין עבודת השם? מען קוקט אריין אין די פרשה, טרעפט נישט עפעס ספעציעל וועגן יצחק, מען טרעפט יא א אינטערעסאנטע זאך, אז יצחק האט געהאלטן אריין גראבן ברינעמס, נאך א באייר, נאך א באייר. שטייט אויף דעם אין חסידות אז יצחק האט נישט סתם געגראבן בארות, יצחק האט דאס געטוען א ענין פון עבודת השם, אז מען גראבט אין די ערד קומט מען צו צו וואסער, אמאל דארף מען גראבן אביסל, אמאל דארף מען גראבן מער, און אמאל דארף מען גראבן גאר טיף ביז מען קומט אן צו די וואסער. די זעלבע זאך, אנדערש ווי אברהם, וואס אברהם איז געגאנגען און האט פארשפרייט די ידיעה וועגן דעם אייבערשטן צו אראבער, צו כל מיני גויים, און זיי זענען געבליבן וואס זיי זענען, יצחק האט געהאט א אנדערע דרך אין עבודת השם. ער איז צוגעגאנגען צו א מענטש אין א אופן פון גראבן, ער האט געגראבן טיף טיף און נאך טיפער ביז ער האט מגלה געווען ביי דעם מענטש באר מים חיים, ער האט געטראפן די שורש, די ניצוץ וואס איז דא ביי יעדע מענטש און אזוי האט ער געקענט מגלה זיין ביי זיי. אט דער דרך אין עבודת השם איז צוניצגעקומען פאר יצחק ווען ס'האט זיך געהאנדלט וועגן עשיו. עשיו טאקע ווי איז ער אנגעקומען אויף די וועלט אין זיין גוף איז ער געווען א רשע, ער איז געווען א מומר, אבער יצחק האט געקוקט אויף ריישא דעשיו, אויפן קאפ פון עשיו, טאקע דער קאפ וואס איז שפעטער געווארן באגראבן לעבן יצחק, ער האט געזען אז טיף טיף, ליגט אין דעם גאר הויכע אורות, גאר הויכע ניצוצות, און דאס האט יצחק געוואלט מגלה זיין. דער עשו וואס איז טאקע א מומר איז אבער ישראל, ער איז א ישראל מומר, און יצחק האט עס געוואלט מגלה זיין, ויאהב יצחק עצי העט בפיו, ס'איז געווען געפאנגען ביי אייס אויף פארשידענע ניצוצות, און אזוי אויך דורך דורך די ברכות וואס יצחק האט געוואלט געבן פאר עשיו, האט ער געוואלט מגלה זיין די ניצוצות. וואס איז די הוראה וואס מיר האבן דערפון? מרדכי אייסוף וואס איז געווען פאר מתן תורה, ער איז געווען א מומר, פון דעסטוועגן דאך זאגט מען אז ער איז ישראל מומר, יצחק איז צוגעגאנגען צו אים צו זען ווי אזוי ער איז אין זיין קאפ ברייש די אייסוף, און ער האט אים געגאנגען און מקרב געווען. על אחת כמה וכמה אז מען רעדט וועגן א איד נאך מתן תורה וואס יעדע איד האט דאך א נשמה א חלק אלוקי ממעל ממש וואס נישט נאר אז טיף טיף ליגט ביי דעם איד א נשמה וואס מען דארף מגלה זיין, נאר אפילו בחיצוניות קוקט קוקן אלע אידן אפילו איינער וואס קוקט אויס נעבעך ווי א רשע, אפילו בחיצוניות קוקט ער אויס שענער ווי עשיו, איז זיכער אז מען דארף זיך צוטראגן, מען דארף מקרב זיין אט די אידן, מען דארף גראבן טיף, נאך טיפער, ביז מען וועט דערגראבן די באר מים חיים, מען טרעפן מים חיים, לויטערע וואסער וואס איז דא ביי יעדע אידיש קינד. אמאל מען קוקט אן א מענטש קען מען טראכטן, הא, וואס איז ער שייך? אבער מען טאר נישט פארגעסן, ס'איז דא דער ריישא, די קאפ, יעדע איד שטייט אין א מצב וואס טיף טיף וויל ער אינגאנצן זיין נאנט מיטן אייבערשטן און אינגאנצן טון וואס דער אייבערשטער וויל, איז א מעלה דארף מען גראבן ביי יעדע איד נישט קיין חילוק וויאזוי ער קוקט אויס בחיצוניות, בחבלי עבותות אהבה, און דורכדעם וועט מען זיכער מצליח זיין צו מגלה זיין ביים איד אז ער זאל טאקע ווערן נאנט צו די אייבערשטער און די תורה און מצוות. די שיחה איז געדרוקט אין ליקוטי שיחות, חלק טז ו, עמוד הונדערט איין און נײַנציק, גוט שבת.